Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam ooltan hordoftoota kiyya nagaa fayyaanaaf qabdanii har'a viidiyoo haarayaan isinii deebi'ee dhiiraaf osoo hin ta'in dubartiidha fi mikiyaajni argitan kun akkam mikiyaaja kana wajji goonaa jechuun haala salphaa ta'een ammas dirqama namni yaani ayilaayinara kaasuu danda'uu fi namni akka gaaritti damjii takkaa'u kalara lama kalara sadii waliin laaquu danda'u hedduu itti rakkatu mikiyaaja kanaan miftaaha arkataa takkaa mikiyaaja kanaan haala salphaa taheen mikiyaaja basiixa godhatuu dandaha ayilaayinara malee ayishaadoo qofaanii jechuudha hayyee nu wajjiin turtii gaarii godhaa hayyee haa eegallu. yeroo duraa fuula keessan bishaaniin akka gaarii dhiqadhaa fuula keessan akka gaarii erga dhiqattan boodan zayitii fi waan adda addaa ka fuularra jiru hunda xurii hunda yeroo kaastan boodan fuula keessan murattiba takka looshina fuulaa qabdan ka isin fayyadamtaniin xiqqoo jiistanii jechuudha.

Wanni hin dhuyduu maali gaa'an jedhanii kan haa coraan dhuguu san boodan ha biraayimara qabu biraayimara fayyadama ha biraayimara hin qabne bakalaas looshinni fuulaa ni gaha yoo aduu keessa ka deemtan taate san bilook fayyadamtanii jechuu ka aduurraa isinirraa coraa keessanirraa aduu isinirraa dhorku fayyadamtanii hayyee an ammaaf biraayimaran fayyadama biraayimara xiqqoo fuudhetiniin xiqqeessee fayyadamaa jechuudha. Akka mikiyaajni yeroo dheertuu na wajji turuu fi biraayimara ergan fayyadame boodan akka gaariitti fuula kiyya akka dhugu godhee xiqqoo itti dhiisaa san boodan isin hundinii fuula keessanii wajji deemu maaligaa asaasa kireem asaasa takkaahuu faawundeeshina fuula keessanii wajji deemuu dibattanii jechuudha. Hayya an amma yeroo ammaa tanaaf kanan dibadha. Hayyee kireem asaasa kana dibadhe yeroo ammaa kanan fayyadamaa jechuudha. Kireem asaasa boodan paawudara fuula keessanii wajjiin adeemu an ammaaf kanan fayyadamaa.

yalla amma ayishaadoon godhadha ayishaadooniin aan godhadhu kanarra uffata hundaa wajji deemuu jechuudha orange faatiha kanaan godhadha irruman ofaa jechuudha kanaraa kanan godhadhaa jechuudha san boodan deebi'eetiniin xiqqoo ifa akka yani damjiin isin ilaafuuf namni hundi haa meekaappii godhatuun beeniif akka godhatuuf jechuudha maaliin godhaa lam'aa quba kiyyaan fuudhetiniin gidduu ijaa kanarra godhaa jechuu san boodan ayilaayinara osoo hin ta'in ayishaadoo akka ayilaayinara fayyadamna hayyeenaa wajji tura.

bikka tana kaaya jechu yumkin furshaanillee hin godhin akka yani isin hin haxaasisne qubaanillee godhuu ni dandeessan haala laafatti akkatti akka xiqqoo ija keessan maaligaa boolla fakkeessu yani ija keessan ballisu masaaha ija keessaniif hannuu jechuudha hayyee Biliclicii ergan godhe boodan fuula kiyyaaf akka ija kiyyaaf masaaxa dheertuu takka hoo ija kiyya harkisuuf maaliin godhaa bunnii kana fuudhetiniin bikka tanaa fi bikka tanaaf fayyadamaa jechuudha. Bunnii godheetiin jira furshaa akkanaa balloo kana fideetiniin damjii godha takka hoo kalarri wal keessa akka seenu godhaa jechuudha. Kanis bikka tanaan dhufeetiin akkatti damajaa.

akka haddadaa jechuu akkatti akka nama ayilaayinara godhatettiin harkisa karaa ijaa karaa keessaniinis akkas godhaa haga cinaa ijaadhaa dirqama haga akira ijaadhaa hin godhuu jechuu akka narraa hin ballisne ija lammadaatis akkasumatti akkatti haddadaa. Argitanii miti akkattiin ayilaayinara ayishaadooniin kaasee jechuudha. Khalaas kana boodan ija jala kalaraan reefu dibadhisaniin ija jara haga xiqqaa akkatti as fida. Akkasumattiin maaskaraa kannee fi gahee jechuudha. Mikiyaaja kana haalan haalan basiixa namni hundi godhatuu danda'a. Yallaa naa wajjin. Ija keessa kalara feetan fayyadamuu dandeessanii adis yoo feetan akka ija keessan bal'isuu akkasumatti kalara biraa yoo qabaattanii akkasiif fayyadamaa deemtanii jechuudha. Ija keessa adii kanan fayyadamaa akka masaahaa ija kiyyaa kan takkaa ija kiyya guddisuu jechuudha.

Mikiyaaja kana akkitanii funyaan kiyya kontoor godhuudhaaf dirqama kireemii osoo hin tahin paawudaraan yoo ka akkanaa hin qabaannes wanni bunni mikiyaaja maaligaa ayishaadoo bunni fiddanii akkatti asiin funyaan akka isin dhaabuuf jechuudha akkatti asiin harkitanii yaani haala basiixatti harkaan dirqama wanni furshaa isiniin barbaachisu jechuu akka hin qayyadamneef san boodan haayilaayitis asirraa tahuu ayishaadoo baaleeta ayishaadoo keessanirraa tahus akkanaa tahus rakkoon qabu fuutanii akkatti asirraa eegaltanii

haayilaayitara irra deebi'aa akka bokkoo teessan isinii furdisuu fi akka biroonzara kana fideetiin ammas dikkatan lacloocaan qabate kaa'u wanni jalaa kanan qabaa isa balleessuudhaaf akkana godhaa jechuu akkasuma biroonzara kan boqoo bira godhadhe kana fuudhetii bakka kana xiqqoo fidaa jechuudha. Asis jala kanaa fi as fidaa haayilaayitii tiizoon mantiqaa tiizoon jedhamtu bakka tanaa fi akkanatti halaas akkana akkanatti haayilaayitiin godhaa. Bakka kanneen immoo

kunoo hidhii tiyyaa kanaan haddadeetiin jira san booda libbistikii barbaaddan kalara feetaniin godhattanii jechuu an amma kanaan godhadha yoon xiqqoo qaamiqa godhuu fedhe takkaa'u xiqqoo dukkaneessuu fedhe irra deebi'eetuman kanaan kanaan qalama kanaan irra deebi'aa jechuudha. Yalla lamaan gisee waliin laaqe kalara sadaffaa naa kannaa kalara sadaffaa bareedaa naa kannaa jechuudha. Faashinni kun duraan dhufee jira duraan yaani amata meeqa dura ammas deebi'ee tahdiida godhanii keessan kalara biraa xarafni kalara biraa tahuu amma amma faashin yani muudaadha. Hayyee mikiyaajni kiyya ka'arraa kana fakkaataa akiid isinitti isinitti toluun oolu yoo isinitti tolee like share subscribe godhuu hin dagatinaa hayyee waan hin taraa ganaa isinii buusu yoo qabaattan komeenti irrattis barreessuu hin dagatinaa hayyee na wajji turuu keessaniif galatoomaa nagayaan naa tura dhageetti.